D'Karmeliterschwësteren stinn ënner Schock. 1959 hu si am Malawi d'Saint-Gabriels-Spidol gegrënnt. Uganks Mäerz elo goufen si vun do verdriwwen, eskortéiert vu Police mat Mitrailletten. An d'Affär verwéckelt schéngt den Äerzbëschof vu Lilongwe ze sinn. D'Zukunft vum Spidol kéint um Spill stoen. Mee d'Schwësteren sinn determinéiert fir d'Entwécklungsaarbecht vun hirer ONG Eng oppen Hand fir Malawi weiderzeféieren. De Reportage vum Raphaël Dickes.

Wéi ech heihi si kommen, du hate mer wéineg Personal gehat a mir hu missen Dag a Nuecht hu mir duer missen halen, et war keen Elektresch do, mir hu missen Sprëtze maache mat enger Käerz oder mat Paraffinluuchten. No knapp 65 Joer Engagement soll alles vun haut op muer eriwwer sinn. D'St. Gabriel's Spidol gouf wuel vun de Karmeliterschwësteren opgebaut, steet awer um Terrain vun der Diözes vu Lilongwe. Enn 2021 koum deen neien Äerzbëschof Tambala a mat him d'Differenzen iwwer d'Gestioun, seet d'Schwëster Véronique. Do war hie mat verschidde Saachen net dermat d'accord, obwuel en e Vertrieder an dem Verwaltungsrot huet. An dunn huet en, ouni, wéi gesot, ouni an Dialog ze trieden, huet e gesot, Mir stoppen dat elo, an zwar bis op den 31 Januar. Innerhalb vun engem Mount gëtt dann eng Zesummenaarbecht ofgebrach, déi iwwer 60 Joer dauert. Wéi geet et virun? Wéi kann den Iwwergang assuréiert ginn, grad ewéi de Finanzement, deen zu engem groussen Deel vun externen Investissementer ofhänkt, och vun der Kongregatioun vun den Zithaschwësteren? Den Äerzbëschof hätt keng Dialogbereetschaft gewisen iwwer seng finanziell Situatioun, weess d'Schwëster just d'Detail aus der Press. Ech weess just, dass hien eng Bank. d'Bank opkaaft huet. Mir huelen un, dass all dat, wat elo do steet, iergendswéi do als Garant fir déi Bank genotzt gëtt. Dat ass awer Spekulatioun. D'Mataarbechter vun der Direktioun wiere mat der Police vum Site geholl ginn. D'Schwëstere selwer hätten ugangs Mäerz en anonyme Bréif kritt, si missten hir Residenz um Terrain bannent 24 Stonne verloossen. Ganz besonnesch betraff dovunner wier d'Schwëster Justina gewiescht, héich an hiren Achtscher. Déi hu mer mat heem bruecht. Fir déi ass dat natierlech tragesch, wann se do hiren eegent Haus innerhalb vu puer Stonne muss raumen, verloossen, wou d'Police mat Mitrailletten an denger Kiche steet a kuckt, wat s de apécks. D'Schwëstere maache sech Suerge wéi et mam Spidol weidergeet. Et soll d'medezinesch Versuergung vun 250.000 Awunner ofdecken. Froe stelle sech awer och iwwer d'Entwécklungsaarbecht vun der ONG Eng oppen Hand fir Malawi. D'Projeten goufe lo mol op Äis geluecht, D'St. Gabriel's Spidol kéim als Partner net méi a Fro. Mir wëlle weiderfueren, mee wa mer et net do kënne maachen, da maache mer denzwech aneschters. Well Malawi ass eent vun den äermste Länner. Lo war erëm den Zyklon do ënnen. Ëm d'Spendegelder bräichten d'Leit sech awer keng Suergen ze man, souwuel déi vun der ONG wéi och vun der Kongregatioun wieren op Lëtzebuerg transferéiert ginn. Déi sinn a Sécherheet a ginn nëmmen eréischt doruewer, wann déi aner Struktur och Cover an Fouss huet. Och de Kooperatiounsminister wier iwwer d'Situatioun informéiert. Zanter 2017 huet d'ONG Eng oppen Hand fir Malawi 4 an eng hallef Milliounen Euro op der Plaz investéiert, de Gros an d'Entwécklungsaarbecht. De Ministère huet zwou Komma zwou Milliounen Euro bäigesteiert.